um molaetsa ko magodung ke gore ba pasope um re fitlhile ke molaetsa o mokhutshwanyane mme mo go bangwe jaaka disenyi le dirukutlhi o ka nna kotsi ha ba ka o ikgatholosa baagi ba motse setoropo wa unit 15 gauhi le toropo ya mahikeng ba re ga ba tlhole ba robala ba rotse ditlhako ka ntlha ya bogodu bogolo jang jwa go thuba mo matlong le go kgothosa mo mebileng. Morago ga lobaka lo lo leele ba tlhorontshitswe ke magodu ba ne ba itharabologelwa ka go tlhama foramo ya sepodisi sa baagi. Ntse re tlhasetswe thata ke bogodu ntse re tlhasetswe thata ke bogodu mo unit 15 so it's a great achievement and it's a great milestone go gore go nne le CPF eh we are trying to fight crime re sa depende fela mo mapodiseng eh ma re dirisane le bone gore le bone ba kgone gore ba re thuse eh ka bonako so i think ke a great great great great achievement gore be re na le CPF mo in 15 kakanyo ya go tlhama foramo e ga se e e tlileng bonolo gonne ba re setšhaba sa unit 15 go akaretsa le bašwa, se a nyelela, ke diritibatsi. Gore re tle ka kakanyo ya CPF ntse re tlhasetswe tota ke bogodu mo unit 15 um eh, re na le mathata a di-drugs bana ba ja di-drugs re na le mathata a dilo tse dintsi tse di tswileng mo tseleng mo unit 15 tse e leng gore re tlhoka gore re di thekele as community so re bone gore go dependa mo mapodiseng fela go ka se re berekele and then we came with the idea gore a re bule cpf le rona re nne active Foramo ya Sepodisi sa Baagi e tlhomiwa go ya ka molawana wa bo 68 wa Ditirelo tsa Sepodisi sa naga e. Ka molawana o, baagi ba na le dithata tsa go thusana le sepodisi ka go lwantsha bosenyi le botlhokatsebe ka boikarabelo. Ka nako ya go kgakola foramo e, sepodisi sa selegae se ne sa lebogela kgato e ya baagi mme sa ba naya kgakololo. Mongwe le mongwe mo go lona fa o tlile go tsaya maikarabelo fela jaaka CPF e tlile go tsaya maikarabelo. Ga go a go nna botlhale ebile go a go nna unfair gore e re wena bosigo le bosigo o bo phela o robetse kwa ga gago mo dikobong tse di mofutu o lapologetswe bana ba batho every day without fail be ba le patrola ba leka go dira gore lona le sireletsege mare lona lo sa ikgathalele go mo magetleng a rona gore le rona re tsenyeng matsogo go le gantsi le rona re le community re a contributa mo go se se diregang around our place re habara batho a ke re re a hirisa re hirisetsa batho ba ko bofelelong ba feleletsang ba rekisa di-drugs mo e leng gore ebile ga o mo hiriseditse yalo ga o tseye le maikarabelo wena o tla bo o le koo o mo tlogetse mo ntlong mare o lebetse gore maikarabelo a se se diregang ko ntlong eo ke a gago bontsi jwa baagi bo kgotsogetse ba re ba na le tshologelo gore go nna teng ga foramo e ya sepodisi sa baagi go tla dira gore ba boe gape ba thulamele I'm hoping eh go utlwa go te re kgona go feta nako e telele go sa te go na le house breaking eh no yana ebile community eh, eh, go tshabe go tsamaiwa bosigo re kgone go tsamaya le bosigo go sena mathata a gore go a go iragala eng ko kae kae re tshaba le go tsamaya eh, ka di-weekend re tlogela dintlo ya re tshaba di-house breaking

o sosologile o na le tshabo kore o dira gore mo go go dirang gore e re ga e re bo maa eight o batla go make sure o itswaletse ka jarata o tshaba le go a tuck shop fela ko re ntse re sena movement o o monate mo fifteen ka gone re na le tshabo i feel like it's a good thing because now we can feel a bit safer and there'll be less crime so recently there have been like a lot of house breakings and they've been making us feel uneasy as as the community. So now we've figured that launching the CPF is going to be beneficial for all of us in the community. Go tlhophiwa ga CPF
nna ke bona go le monate tota re tla lala re robetse re kile rang re sa itse boroko re tla rora re tla raga menoto le le le le le go kaiwa ga katlego ya foramo ya sepodisi sa baagi e ikaegile thata mo go sa tseyeng karolo mo mekgweng ya bolotsana ke maloko a Foramo gonne seo se ka phutlhamisa se e leng maikaelelo a mantle a baagi. I declare gore Unit 15 le na le CPF starting from today and which is now le mo molaong.
Eh, re solofela tirisano mmogo from community tirisano mmogo from sepodisa and re solofela gore crime le dilo tsotlhe tse di maswe di tla fokotsega mo unit 15 because unit 15 never used to be like this um ne le pleke e leng gore ra itse gore le bosigo kgona go tsamaya o sena le letshogo ka jaanong magodu a mo unit 15 le mo ditikologong a setse a itse gore baagi ba tshotse kgato e ya go itshireletsa sa bonegela ke gore ba phuaganye mekgwa e ya bone mme e nne batho setšhabeng.